obvious munhu that's an obvious prophecy that's an obvious there is ku na ti-prophecy tin'wani that when you look at them you can see ku ri these are the obvious prophecy ku na ti-prophecy tin'wani ti rhandza ngopfu hi vafundhisi swa ku sese mukhatiko ni vona khamuta ka hi mfundhisi hmm. mi swi tiva ku swi lava ku micakunya a wu hindha hi kona ah! swi lava ku mbundzusa mbundzusa a ni swi rhandzi ku va ni vitana mfundhisi hmm. you rather call me brother i'm still fine with it hmm. so ku na leswi a swo mi kuma ku vo lava ku tekeriwa henhla mi tshama mi lava ku recogniziwa va nga mi recognize ivi u twa hi nga ku va ku vavise ngopfu so you feel like a wu swi tivi na ku u nga ya kwini kumbe u nga nghena kwihi so that thing it comes with a problem because loko yi kuma fame ivi fame yi hela you will fall yeah.
you will, that will be the end of you
le ishangani gang la

Alright guys, ni karhi ni mi amukela hinkwenu the show ya hina a xi moyeni nkarhi mun'wana ni karhi ni fambi ni ri one ni famba na the one and the only eh, a na ha ku gaza boxa Raymond ku nga Mr Mdaka eh, hi ndlela yaleyo langutani se ku na ringi eh, ni karhi ni fambisa na hina ka nongonoko wa hina wa a xi moyeni hi ri na guest ya hina lava nga ta ti tivisa

mi nga zi- ana mi nga zi mi twa nga ri rhoko i ringi leyiwani yi fana na vo general manizo e-e leyi ya blue la ndzeni laniwani and Swa uh, vangama. and a special design for you right Mm. oh that's why ri na ntoto na toto Oh, all un'wanyana right. so now hi le ximoyeni um laha hi nga na mfundhisi ni laha u nga ta tivisa ku i mfundhisi mani va huma kwini na kereke ya vona yi le kwihi loko swi nga endleka phela mi kuma ku van'wani kwala va nge le ku voneni va fanekele va va xinyimpfana xa mfundhisi lexi ku mfundhisi va nga ta va ndzhaka va va khayima se mi nga vhe ma mi tikumeli kereke ya matimba mfundhisi mi njhani Hi pfukile minjhani? Pfukini pastor.
Thank you very much for it. Futhi kwala ku na ku na ti mavito ma ku hambanahambana masiku lawa. Mm. Ku na five fold ministries, ne? se n'wina mi- mi mi tirhisa ngopfu rihi um okay can i start from ku ti tivisa kahle Yeah. okay so vito ni mbuyelo makhuvele ka ya no magiyani ka xikokwani and then hi vutshamo kokwana sweswi Chauke. hala ka kokwana chao ni makhelwani wayo Ne. loko tiraka leti ya thato ku mpfimpfimpfi na ti Va nga mi ti vona vona. Ku ku, hayi proper proper okay so um now ni kumeka soweto

a, a reason for saying that I feel like I still need to grow more and mm. understand things ivo ze u kuma stability because loko se u la ku huma kereke u nga siza u va stable kahle swi endla ku fambi rhoba na vanhu ku porofetiwa na swin'wana swo ka swi nga porofeteki hikuva kha ku laveka mali so a ho hindza hi kona so i'm still under uh, someone mm. a, a great man of god um, vito ra kereke i hope family center leyi nge le yi nge le Xawela under Apostle Dr Bright Mudau mm. I think maybe you know him it's coming from Venda it's a, it's a, it's a, it's a good man yeah, that if, if there is a man that I can refer you to him it's him mm. yeah good man of God the great man of God okay so xitsongo ngopfu ne before inana like la mi nga fika mi mi swi twa ku you know what mina ni lava ku va nandza wa xikwembu a ni na swi twa ku swo boha xikwembu xi vulavula na n'wina Yeah. a mi yo fika mi sungula ku fana na van'wana mi hlamala ri ku benka tibiya laya mundzuku se u le ku profeti i see something you know I- eh, eh. Hi- a mi ri na malembe mangani Okay, um, the first time I got the confirmation, it was 2012. Hmm. But I took it because akaya angena kereke ya Patmos. Kuna kereke ya Patmos ka Shikokwa. Hmm. So when I got that revelation or someone came to me a ta ni hlamusela ku there is a calling upon you it was 2012 i remember a ni ri kun'wana la ka xikundunyana so a hi ri ka revival ya youth mm. so it, it came like that and then from there when i went home uh, my pastor called me lave le kaya va ku ri i think we must put you as a leader I, va ni teka va ni yisa ka e leadership so mm. from there that's where i was very close to get to learn swilo swa ku tala so from there that's where i moved Ndzi suka kaya ni ta Gauteng but I have realized ku ri loko ni fika laha things are different from how things are done a kaya and then when I loko ni fika laha I was like let me find a place or a somewhere where I will feel like I'm home because the churches are different ku na tikereke ta prophecy where I am they don't do prophecy mm.

or u undla ku xilo lexiya xi kula kumbe xi va na na ntikelo hmm. ma swi twisisa ne so I, i think that's where i get to understand kumbe ni yime kwini hi sayiti ra mehe ra ximoya to answer your question hmm. hi le ka hi vulavula hi five ford ministry right hmm. laha hi vulavulaka hi prophecy teacher uh, apostolic pastor and uh, the last one uh,

like i don't know if you get what i'm saying yeah. leswi a swo ku ni twa ku no there is someone a nge le ku tikeliweni ku na someone a twa ku yini so i can do a prophecy under a revelation of having a, a same feeling with how you are feeling mm. so and then the only thing that i do is to preach okay. okay.
mm. for us Ave, is to, is tshama ni n'wi to, twa mi hisela ka chumayela is to preach a swa xiveka swa xikwembu ku ri nghenelele moyeni n'wi twa a juluka ku komba ku i nandza wa xikwembu yaloyo ni tshama ni swi experience i think we attended two services together Yes. which was two years ago Two years a yo rhambiwa hinkwenu Ah, you- we invited. a ku pfuriwa tikereke somewhere so we Yes. happen to be invited eh, i na ntoto swinene ku ya mahlweni namuntlha topic leyi hi vulavulaka hi yona hi vulavula eh, va ri patience faith hi ndlela yaleyo aka timhaka ta xikwembu masiku lama pastor ne vanhu vo tala va tshemba ngopfu ka xikwembu but va loloha ku tirha mm. swi va swi karhi swi endliwa yini ngopfu mo specially hina vazalwana okay ma tiva ku ri one thing ni nga ti byela i ncini ne i think hi ve hi ve we had a problem ka ka mfumo wa xikwembu hi fike hi yima ku chumayela the gospel leyo ka yi nga ri corrupt and then we went with the corrupt uh, uh, uh, uh, preachings mm. like where you dilute the word in order to favor you so swi endla ku vanhu you see we can't preach receive your car

mm. but sometimes we must understand what we are doing so i feel like vanhu vo tala we become lazy thinking god will work for us bibele yi ku n'wana na un'wana ta dya swa nyuku wa yena that means you must work for you in order for you to eat mm. so if you don't want to work what are you gonna eat so lexi xi ndlaku kumbe xi hi vavisaka vanhu vo tala we become lazy we become comfortable about the way that is being preached that there is a miracle money there is no miracle money if you don't wake up and work mm. rito ra xikwembu ri vula swona you must work in order for you to eat I don't know loko ri loko ri ivi ku na van'wana va nga tshama professor va profita gata boy va ku i ta chata eh mara se yi catini mm. hi mhaka ku i tirhe hi ku tiyimisela na okay swi so like la ku ta matani la ta vutisa yini ku mina ni ku na ku nga tshama professor ku ni ta teke mulungu mm.
and a ni tshama ni mingila na valungulike to be honest not even white man hambi ku ri munhu nje wa muntima a nga tshama ni approacha ku la ku ncata but how can you professor ku ri mina i'm going to get married yet i don't even any proposal anywhere okay ni kombela ku hlamusela swin'wana ne hmm. but i know ku this one will yi ta bava profeta va ku tala

I know you are committed on the things of God. You are doing this. The only thing you have order on whatever that you do. Mm. I can say, ah, Gaza Boshan, when I'm chat. Because I know you're lying. kumbe mi fambisa ku yini mm. ma swi twisisa ni swi fana na loko no fika ni mi kuma ni fika ni ku ah for example ku na tiprofesi tin'wana ti rhandza ngo hi vafundhisi swa ku sese mukhatekoni vona khamita ka hi mfundhisi mm. mi swi tiva ku swi lava ku mi cakunya a wu hindza hi kona swi lava ku mbundzusa ku mbundzusa so mi ta kuma xi ku phela ni profesi liyani a yi confirma ku ni wa wena ku na tiprofesi tin'wana leti ti kotaka ku munhu a nga ti sweka ti swekeka u kuma ku ri it's not the voice of god but because i know ku ri there is a higher possibilities of it happening swi endleka mhaka ku ma vula sweswi ku na yin'wana va yi rhandzaka ku twa ku um eh, ku ka profeta n'wansati

when we're talking about uh, um, the, the impartation mm. you, you, mm. understand the word of yeah. impartation ku na vavasati va ku tala lava nga fika va bayizisiwa hi impartation leya mm. va ku swi ta lava ni ku impacta moya wa xikwembu but we can do it you understand eh. swi kona swo fana sweswo a ku ri na case a yi ri kona yin'wanyani yi endlekini ya mfundhisi un'wana yi vule u tshama profeta glen i mutsonga wa va profeta profeta mari va nyamalale masiku lawani um eh, va byeli sesi lava ya ku fambani a kaya ni ta kota ku mi khongelela hmm. then loko sesi va fika a ku ani a ku a ni kona mari a ni khiyangi hmm. so mi nga ni tlinela sesi yi swi vona ku a yi nda yi pela mfundhisi va tshama va ri one hmm. yi tlina yona believe ku yi ta ku pfunekeni loko xi vuya xi yisa lexiya xi vheta xi nghena hansi na yona mm. ene a ku ri rape ya the whole day ma vona mi twisisa ku munhu u lava ku endla u ri o mi impart jikijiki loko se a fambile a nga ha ri kona misala a nga ha vi na interest at all ku yi njhani ma twisisa so eish hlamuselani kahle mfundhisi so xana loko a ho endzhaku kona ha ri ka faith mm. u munhu u hambuka njhani ka swo fana swo a swi vona ku leswiwani a swa ha ri swa xikwembu leswi ku na vhese yin'wana we, we, we get to ignore it first john chapter 4 first john mm, a ni hina john luwa wa makhulu ma john john ivi hi yaka leta ti-first leyi nga fika ku yi vulavula have a discernment spirit mm. ku na tindhawu tin'wana loko nghena na moya wa wena a wu pfumeli mm. ku na ndhawu yin'wana loko no fika ni fika ni vulavula na n'we ma swi twa ku mani ah this guy we are not on the same spirit so from there you must pray to god to give you that discernment spirit in order for you to know ku ri u le kwihi ku na vhese yin'wanyana yi fika ku where I, I, I, I had an, a, a problem with prophet using it that says, touch not the anointed ones and do my prophet no harms. Mm-hmm. They like to use that scripture to defend their wrongdoings.

Mm. And this verse, yeah, yeah, James 2, verse 17, they go, faith without work is dead. Mm. swi vuya laha ka question liya ya ku eh u khongeleriwa ku u nga lavi ku tirha mm. faith without work is dead hi vulavula hi ku eh i see money coming this person kumbe i see a job coming this person a nga submit na cv a nga busy hi cv a nga na yona na cv but ni n'wi byela ku u ta kuma ntirho mm. so now loko rito ri fika eka wena you must that's why ku na vhese yin'wana bibele yi fikaka yi vulavula hi ku rito ra mina a ri mi tirhelanga because a mi ri hlanganisangi na ripfumelo the word can only work if there is uh, uh, the word can work loko ku ri na na ripfumelo ri tirha loko ku ri na mintirho Mm. Yes. Mm. So we must work for your faith or ufane utira hi matimba for the whatever that you are praying for kuri swi humelela because faith without works is dead. Mm. Yes. Okay.
So now a ku ri na pastor un'wana ve le handle a very big pastor ni nge vuli vito ra vona. Mm-hmm. Mfundhisi lava a va swi kota ku mi ku mi pandwa hi nhloko ne mm. va mi veka ka wheelchair. Mm. Mi ku maybe nina they're in stomach cramps mm. va mbeka ka wheelchair mm-hmm. ivi va fika va va mi veketela la mahlweni va mi veketela la mahlweni va fika va mi tlhandleka mavoko va rise up ka mi yima un'wana na un'wana loko a za vona wheelchair u believe ku munhu a nga endleni a nga fambi oh, va ku yimani yimani yimani yimani yimani then ivi mi kuma ku ku na vanhu van'wana a va a va fambi swa mapele mm. loko a vona vanhu lavaya a vheta a yima na yena swa mapele a yima va yimetela vo tala vadlayi va vi va tata defend va ku ri yes hina hi mina hi nga famba swi ri so ku tlhe vona proof so ivi misava loko a ti defend a ku i ti a ni endla leswi vongo i faith boosters yes swa swa faith boosters swi koo ngopfu so xana mi vona swi ri right ngopfu na ku munhu va nga swi endla hi ndlela liyani ku ri just because va kona van'wana a va believe a va na faith ku fika kona mm. mara wa swi lava ku hola ka xikwembu mara nihleketo na yena a nga believe ni nga tlakuka laha u ti doctor ve te so then that past a ri ku swi tirhiseni mm. so xana swi na danger swi leswiya or swi swi njhani ma tiva ku swi va na problem kwini ne mm. you can use the same strategy to make money mm. okay let's say hi nyika example ni ku ri mipanda hi nhloko hi mfaka ka wheelchair

They are coming to your church every day. Mm.
All right, xin'wana xivutiso mfundhisi ne xana ripfumela ntsena ri nga hanya eka nkarhi wa lowu na eh, because hi rhandza ti-soft life eh leswi na ku voniwa ka social media ripfumela ntsena ri nga hi tirhela hina na hi rhandzaku ti-soft life na ku vona kumbe ku vonakala ngopfu ka social media ma tiva ku lexi ni nga xi ni ni ni xi respecta ngopfu hi ripfumelo ripfumelo it's a personal thing okay mm. eh, eh, hi nyika example yo hanya Yes.
Okay.
And I take example, you married man. okay, cool. Yeah, I take yeah. example, you married yeah. man. Mm. He had faith that you will get married. Mm-hmm. Kuna vanhu lava a va nga n'wi tshembi. you understand ne so in order for him ku va swi kota ku n'wi tirhela he worked on his faith mm. ma swi twisisa ni ri so in, loko u karhi u tirha ka ripfumelo ra wena it means now you begin to see yourself u cata what do you do loko u lava ku cata you start from budgeting mm. you understand ne so from there i swi fana loko no fika ni ku ni lava ku cata ni nga ri ku tirheni ni nga ri ku ndleni ka chumu a ni na income swona sweswo mm. so it's something that you must work in yourself first before you you u nghena ka swona so ripfumelo ri nga swi kota ku yi tirhela ka nkarhi wa sweswi mm. if you personalize it to yourself mm. the problem ya hina ya ku hi tshama na vanhu va wrong that va hi vavisaka bibele kun'wana yi fika yi ku the bad company corrupt the good character mm. you are corrupted because of the people that you stay with that's why mi kuma ku na ripfumelo ra n'wina a ra ha endli swona so you need the right crowd to move with you so that your faith can work for you mm.
emfundhisi a ku ri na vayisa van'wana va hala kaya jojo mangu ta jojo A ni- u kona ka Hi Jojo. wa- wa- wa malemu Oh, lwa- eh, eh, lwa wo yimbelela nyana wa yimbelela wembela nyana eh, eh. Ah, yo- ni twa ku tshama yimbele xinguva na xin'wana mgobozi Eh, un'we ta mgobozi yes. vanhu lava two a va ri va nun- the nuns of god ni va vitana hi mavito ma ku vanghana va hina a va ri the nuns of god so va sala lavaya a va a va a va hamba va chumayila swinene hayi swa ngopfu hmm. swinene Yeah. mutsamitwa jeje khe xibulawa bibele I know- I blind know a lot. she blind a ah, hala swi xa ngovi Eh. vanhu vo tala ve ri va ponisiwini hi mhaka misa luya yeah wa ha nghena kereke hmm. ne hmm. mara a swa ha fani na karhi luwa karhi luwa a ku ri munhu loyi a ni nga ta ku ambala kufana n'wina swi tikomba ku this was a man of god ene ne le trenini yini a chumayini a chumayila like mm. serious yes so xana
ku nga va i ku ri yini lexi nga endla ku a backslide backslide not ku ri backslide mara from from whatever leswi a swi ndisa yi swona for me as my friend i know ku a ri ka big too much yes. then a vuya hasi a va a normal person a nga swi koti na ku yiva biya a nwanyana mm. but back then hayi
na ndhawu ya so a hi nga ngheni a hi chavelela swi nga swi vangiwi yini kwalaho ka ku i faith ya yena yi nga yo testiwa
okay o kanjani ma tiva ku ni yini ya dyondzisa ni ya dyondza ku yini vutomi ne ya loko u tikuma u ri committed ka swa xikwembu loko u bayizanyana u rheta sathana xi ku tirhisela makumu mm. swi ku ndlisa na swilo swin'wana a fanele u nga swi endli mi tshama mi kuma va yisa vadakwini va sungula ku vulavula hi bibele mi ti vutisa ku swi yi tivela kwini bibele xi yisa lexi xi xi be bloko so it means ku there was something lexi a xi ri kona andzeni ka yena ivi xi fika xi tsandzeka ku huma xi huma kahle or maybe vo tala hi bayizisa hi i will give an example okay. if mo kuma ku ri na chumayila ne loko ni ri ku chumayeleni ni fika ni hlangana na disappointment mm. can take me down completely mi kuma ku I'm, I'm hoping for a marriage nkarhi walowo ku na munhu loyi a nga kona wu fika wu ni diruvula leswiwa swa ku ni huma i feel like let me get something to distract my mind for that day okay. u swi kuma siku rin'we a hi ngo lese u ku hayi ni ta banyana savhana namuntlha just to forget about everything u yiba ivi sathana mi loko xi pfuka nampundzu xi ku yi twini ku yi namba njhani loko yi phindana namuntlha a wu nge hi n'wi tsundzuki u yi phinda xi ku vuyisela kambe kambe u yi phinda that's where you end up going back u tlhelela ndzhaku and the coming back is very difficult let me give you an example there is this friend of mine ko ni nge n'wi vuli vito it's always there on social media he had the church close the church ah, nawu ni n'wi kombele ko tala n'wi ku my friend just come back let's come back and start afresh i understand it's not easy these things but we need to like loko hi ri vuboti especially kerekeni church can destroy you mm. church can destroy a person mm. mi tshama mi ya kereke ni fika mi hleviwa to a point ya ku mi nga ha swi lavi no vuya a kereke
ka tika ene vantshwa vo tala um va khongela siku na siku ne and then they end up getting tested va mm. struggle hi swa timali ene mali yi tirha ngopfu sweswi mm. mi nga ku yini ka vona va lava ku fana na mina I pray every day, Mara. The more you pray, eh, the more, the more eh, nga ku tlhela ndhaku. There is a lot of challenges. Kuna kuna maxitaku lexi xi nga hi dlaya ni i timhaka ta ta patience. Vo tala hi hava patience. Patience. Loko ho hlaya ka ka buku ya Varhoma ne. Ku na ku tikeriwa loku fikaka ku va kona evuton'wini bya hina but you must have a patience ku ri God is working on on on my things. Loko mo fika mi odara xilo ka K_F_C ivi mi vona order ya n'wina yi hlwela ku vuya, ivi va nyika lava nga hlwela va nga fika ndzhaku ka n'wina kumbe a va odanga swilo swa ku tika.

Hey, se mi ta famba henhla ka yini so god needs to prepare you to that level leyi lavaka ku ri mi famba hi yona so the preparation can take time but what you must do is to apply patience that's why mi kuma vanhu vo tala va ku va ta tsema ku tsema miri ku khendla ne because it's faster they think god is taking time god nkarhi wa xikwembu a wu hlweli xikwembu a xi hlweli
Mm. vantshwa va masiku lama va na leswiya swa ku va navela vutomi bya tiphasita tin'wana leti se ti nga humelela etikerekeni ne i kuma ku va hela va ya va ya teka leswi va swi tekaka ku ri va kurisa swa kereke i kona pastor wa le venda loyi a nga za a hlamuseta hi xitori xa mm. yena to go a endla swilo yes makhado he went and do then come back va ta hi byela ku i endle yini ku va kota kuwa a kerekeni a endla timerekel mi nga ku yini ka ti-young pastors that are growing ende swi le ku va tikeleni ku kurisa ministry ya vona okay ni kombela ku mi hlamula in a personal level right ku na ku na we have two type of pastors

ma swi twisisa ni because kereke ni mi tshama mi khongelela munhu from ye dek a hola does not make you ku ri u right ku va u nga pfula kereke siku rin'wana mhakhi wa mehe mfana vulavula na xichanga xin'wana
vana mehe va tshama va ku ka mina n'wananga hambi wo twa u ri excited ku fika kwihi swa ku u twa ingaku se u ready ku pfula kereke u nga pfuli kereke u nga se za u va stable financially mm. because swi ta ku endlisa ti-mistake church need money loko kerekeni ma swi tiva ku kerekeni va ko vafundhisi that they go to church offering ya siku ku va ku ri hundred rand mara kereke yi tele swi tele sweswo that's why mi komba ku tikerekeni tin'wana ku na ti-offering to hindza fayive mm. now we are offering for this now we are offering for this that's why se hi va ka na problem so the only thing if you are called calling ya xikwembu you will never make you suffer Yeah.
Mm. It will never make you suffer. God will provide the people that will support you. Mm. God will bring the people that will support you. The beginning may look small. Mataku ku hava xi xo tsakisa ku vona munhu a sungula a kula step to step. U nge sunguli namuntlha mi loko se u le kun'wanyana. We begin to ask what happened here. That's why mi kuma ku ti-falling ta kona loko ti wa ni ti wa leswa swo chavisa. Ti vhe ti ku boo. yeah. u chuha u nga swi twisisi hayi ku ndleke yini mm. but if your beginning yi ve na xikwembu hambi swo tika ka njhani u nga sungula kereke mi ri vanharhu mi yi teka five years hinkwayo ma ha ri fayifi u kha u preachela vanhu va fayifi with power with energy If Xikwembu se xi fika xi fika xi ku now it's my time to take you to the higher level, he will take you to the higher level. Mm.
So now like ku na a wu nghena kereke munhu u nghena kereke and u tshamba Xikwembu hi mbilu ya yena hinkwayo. Mm. Faith everything is perfect. mhm. ivi mara a tikeliwa too much so ivi then va ku mi kuma ku aho maybe ku na n'wana loko n'wi khutazini hina vakreste hi tirhisa marito ma ku no god is testing your faith mm. ma vona why xikwembu xi fanekela xi testa ripfumelo ra mina loko ku ri mina already hi pela na xi tshemba xikwembu we can go to the book of job okay. job was the man loyi a rhandza xikwembu mm. na xikwembu a xi n'wi rhandza mm. but satan said this guy u ku rhandza hi mhaka ku u khome all the riches yeah. and then ivi xo ku a wu hleketa ku ri endla yini ivi va ku let's take everything from him mm. ivi hi vona ku wa ha ta ku tshemba na you understand yeah. ne and everything was taken from him xikwembu xi endla agreement ya hi one don't touch his life

Mm. He says, For I know that my Redeemer liveth. Na swi tiva ku mukutsiri wa mina wa hanya. In regardless of the situation let a va a ri ka tona by that time yeah. or the faith was tested by that time hikuva va n'wi tekela swilo hinkwaswo he remained firm to God. Yeah. A ku ri I know that my Redeemer liveth. Mm. So it takes a courage to understand that part ya ku i mani loyi u tshembaka ka yena. Ku na minkarhi yin'wanyana loko hi hlangana na ku tikeriwa many of us we run away from God. Mm. We run away. We feel like this one, it, it can't be. There is a season where, that's why not the season type four. Kuna season ya, ya, ya shishika, shishika, where mkuma kukarungwa sinya uluza makamba. Yeah. Ne? Mm. ivi ku va na nkarhi wo sinya wu va na makamba mantshwa if the dry season comes it means there will be a, a time ku nga ta va na season wa ku sinya wo tswala so being on the dry season now does not mean ku sinya wu nge tswali yeah a wu hindza hi kona alright loko ku ri ku xikwembu xi na xikongomelo eka munhu un'wana na un'wana ne mm. hikwalaho ka yini ku vantshwa vo tala va ha titwa va lahlekile naswona va nga tivi ndlela ya vona ma tiva ku as ni vurile mata lexi hi bayizisaka vanhu vo tala injini ne it's a company that we stay with yeah, yeah. the people that you stay with ma swi tiva ku ri bibele kun'wana yi fika yi ku loko um ku ri na swiphuta swa fayifi mm. wena u ri wa u ri okay let's say wena ti-five ti-friend ta five yeah. wena u ri wa vusikisi mi ku six mm. ivi five liya yi va swiphuta a wu se hlayela kahle i swiphuta swa sikisi because you are added there mm. so you can't walk with a foolish people if u twa hi nga ku u wise mm. so a wise person will associate himself with a wise people so loko me ni lava ku tiya a ripfumelweni obviously i will associate myself with the people lava va nga va nga tiya a ripfumelweni yeah yeah. so swi ya hi timhaka ta ku u tshama na mani mi vulavula yini language matters leswi swi vulavulaka the ab ve ri leswi nga tala mbilwini leswi nomo swi vulavulaka loko u tshama kha u vulavula vusiwana hi leswi swi nga tala mirini wa wena u ta vulavula vusiwana ntsena loko u tshama kha u vulavula prosperity that i will do it i will make it the power of tongues mm. ririmi ri na matimba ngopfu and you must know ku u tshama na vumani the power of association it's very important mina le ku va tweni mfundisi lero loko wo tshama na vanhu vo dzaha mbangi eh. va five woro a fikile u ta hetela u dzahiniene loko wo tshama na munhu loyi a nga xifebi na we hete adopta vufebi lebyiyamarla ta vutisa question leyi a hi ngo leswi mi tshama na vanhu va yi five ne ivi ku yiviwa movha vanhu lava va yi fafi va va va ri kona mi hleketa ku maphorisa ma ta mi hina va mi khoma a ni na sweswi loko va ku kuma yi ri movheni wa yiviwa a va na mhaka ku i wa mani va mi khoma hinkwerhu so it's, it means the power of association yi na matimba ngopfu ka rihanyo ra hina ra masiku hinkwawo mi nga ku yini hi ti-small beginnings Cause people they don't wait for small beginnings va lava ku sungula va ri manembenembeni Zakariya 40 de- verse 10 yi vulavula do not despite the small beginnings mi nga ku yini ka vantshwa lava va despise va despisaku ti-small beginnings all the time va lava ku sungula se va ri na miliyoni ku ve a va na yona hambi ku 100 rand in their bank account ma swi tiva ku problem i yini ne loko wo sungula le henhla u ta vi nga swi twisisanga switepe swa laha hansi ku swi fambisiwa ku yini n'wana namuntlha a nge bebuliwi ivi mundzuku a pfuka a kha a famba ku na ti ku na minkarhi where you need to crawl ku na nkarhi where you need to u yima u tsekatseka ku na nkarhi se u sungulaka u bagwaza u bagwaza that thing is very important because na loko ko fika nkarhi wa ku wa you will know how to rise up again Yeah. so masungulo lamatsongo a ma determine la ya ka kona that's why bibele yi fika yi ku varhangi ve le mahlweni i va sale ve- i va ta va sale ve le ndzhaku so swi vula ku loko na ha ri ku tikeriweni sweswi gaza boxa mi kuma ku a ni se za ni faka mi nga yi hleki swi ta fika ko va masungulo ya kona hi nge sunguli ku fana that's why na ma-twins a ma fani ti-id ta vona a ti fani there is a digit leyi separetaka vanhu lavambirhi to show ku un'wana na un'wana u na destiny ya yena so loko u vona se se mukate ku va humelela u nga twi hi nga ku hawa a fane swilo leswi a swi tanele ka mina kumbe swi ndlekele mina mm. that's a jealousy se hi la ku fika ku khayina avele phela mm. se ku developa jealousy vana va munhu va dlayana because of a jealousy mm. so the beginning hambi yo va yi ri small ka njhani u nga yi tekeli hansi yena me ni tikeriwe ngopfu mm. for me to, to dress like this mm. it, it's a war mm. it's, i remember loko ni ya xikolweni a ni mbala yembe yin'wana ya ya ku yi fika laha ni fanele ni yi petsa i still have that shirt mm. i still have, the reason why i still have that shirt is to remind myself kuri this is where i come from mm. but a hi destiny ya mina la there is a place where i'm going Amen.
hambi swo sungula swi tika kanjhani there is a place where i'm going mm. wa swi twa ku ka xikwembu ka tika ko va easy all the time eh, aku, aku, you need to work hard so why n'wina ti-pastor mi lava ku ti-compara na ti-influencers most of the time
or mi lava ku va ti-influencer yes at the same time Mataku- like uh, like hi ndlela leyo you are no longer influencing us spiritually Mm. se mi influencana hi mpahla exactly you no, don't want to mativa look ku ri mativa ku ri problem ya hina i ncini ne i feel like ku fike ku nghena moya wun'wanyani wa ku wa ku lava ku tiveka leswiya swa ku Hi lava loko hi famba va hi recognize a mina hi nani na ndhawu na la ni ya kona namuntlha ni yo fika ni ndla leswi a ndla swona chayile i came back this side mm. a ni na swo leswiya swa ku ni ku i want you to see ku ri hayi ku na mfundhisi no a ni swi lavi na loko u ni vutisa ku ni mfundhisi se mi kata ku we fight every day a ni swi rhandzi ku va ni vitana mfundhisi mm. you rather call me brother i'm still fine with it mm. so ku na leswiya swo mi kuma ku u lava ku tekeriwa henhla mi tshama mi lava ku recogniziwa va nga mi recognize ivi u twa hi nga ku va ku vavise ngopfu so you feel like a wu swi tivi na ku u nga ya kwini kumbe u nga nghena kwihi so that thing it comes with a problem because loko yi kuma fame ivi fame yi hela you will fall yeah
you will, that will be the end of you mm. u swi twini gaza bosh um mina ni tshemba na faith ya wena hi mfo ya ku tshemba ku hi ta fika mhani luya i n'wi ndla mhani mudaka loko u nga tshembanga namuntlha hi ta vulavula swin'wanyana i nge mhani mudaka nga fikangi e i fike hi mhaka ku tshemba loko ya xikwembu xi vulavula na wena eh. u ta swi twa ku leswi swi humaka xikwembu ku fana na mina lontlha na mhani luyani first day ngusatu wa mina luya ende swi vurise sweswo i remember when you narrate your story to me ku mm. loko ni hlangana na mhani loyi mm. ni te hi se simukateko loyi i ta va nsati wa mina and the power of the tongue the power of tongue yes mm. so mi swi vulavurile hi nomu wa n'wina and then it manifested so loko mi swi vule hi nomu ya n'wina you had to practice it so that person Eish, ni tsakisa hi siku rin'wana mi nga tshamba mi vulavula rito rin'wanyana I, I, I do listen to him ne Yes. let me tell you something this man he once said ku ri ka hambana ka n'wansati na nhwenyana vo tala laha va kumaka hi kuma vanhwenyana bibele kun'wana yi ku he who find a wife

hi ta fika hi ma hi ri two na loko leya swakudya ta swi lava hi ri two eh. mara a wife ne oh. u ta na swakudya eh. mara mina ni example u ta ya lava swakudyaku ni nge dyi papa va nga se aka mucato ne i was gingiriking ni yisa swakudya so soon be expecting no mati va ku ri how do you do sometimes ne gaza boxa ne if you u lava ku activate the blessings the guy that i came with we laugh every day i say to him

Mm. How did you manage to package yourself to look like a wife? So that thing, ah, preparation. Mama, say, man, package to look like a panda. no, she bembeki. No, no.
Pastor, what am I being? Talk like you. ku ku ku va mi nga ri ku tekweni sweswiwani hikuva mi kha a mi vuli a ku na lava nga le ku gangiseni oh, oh. do self introspection ivi u ya ka laha u nga ta u nga ta fika a ni phela swa hambana sweswiwani loko mo ya ka ka a ho mi ya ka vanhu lava ka va nga for example va va nga koti ku vulavula u fika u tshama na vona there is no way ya ku u nga va dyondzisa ku vulavula but vona va tele they will teach you ku how to do vulavula njhani so na va ringeta ku vula ku yini ni va ta fika va mi corrupta va mhani lavaya va mi corrupta hi ndlela ya kahle ya ku mi va a wife mi tshama Okay. mi tshama mi tshama na ntlawa wa vanhwenyana hi sweswi mikateko mi twa va ku e vavanuna ni timbyana you end up having that mentality ya ku vavanuna ni timbyana yes yes yes because it's something that you always hear because now xi ndla yini xi vuya ka vhese leya ku faith comes by hearing hearing the word so laha loko hi fika yi ku faith yi vulavula hi rito ra xikwembu so loko mo tshama kha mi yingisela vanhu lava nga le vukatini va ku yo ha papa va ka hina yini yini you, all, you also have a desire ya ku you see what ne vavanuna va kahle ngopfu so that things comes from whatever that you are listening to mina swa ni karhata swa ku hikuva vanuni tintswana eh. swa tika ngopfu a mi swi laha sweswo ah. na hina mi hi swi karata ngopfu leswaku e ku na vavasati vo kumbundluseriwa ntsena ku na yini it doesn't sit well with us but anyway a hi humeni ka swona um eh, xana vakreste va fanele ku hlongorisa rifuwo hi matimba kumbe va rindza xikwembu leswaku xi pfula tinyangwa hi ntumbuluko ke mm. Eh,
rifumo phelani bibele kun'wanyani ka isaya yi fika yi vulavula hi timhaka ta ku when the time is right i the lord will make it happen mm, mm. 6 verse 22 yes mm -hmm. i nkarhi wa xikwembu hi loko xikwembu se xi fikile ivi kun'wana ka malakhaya yi fika yi vulavula hi ku ri test me and see if i don't pour the blessings ku na ti-blessings tin'wani that you, get, you get from giving yeah.
ku na ti-blessings tin'wani that you are blessed by nature hmm. ku na mimiti yin'wani hi gaza boxa loko mo cheka tikweni muti wa kona mutshembi va nga hlupheka yeah. family hinkwayo fumini hambi ko hambi ko tan'wana hambi ko tan'wana ku va ku swa xikolo a swi fambi mara ta humelela another thing ku na letiya ta ku ti hlupheka so and ever since we know they are struggling even today Ku na ti ku na ti-cases leti ti ri ti hanyaka emindyangwini we are not going to dwell much on this because ni ta chumayela la okay ku na ti-cases that ti hanyaka emindyangwini ka ku there is no one who will buy a brand new car ka n'wina the only thing mi xavaka i swikorokoro xo loko mi xava xi fika xi nghena kaya xi phuxiwa xa huma xi tshama switilelemaxivaso ku na ku na those kind of spirit ivi ku va na spirit lexiya xa ku ri you there is a story for jabez yeah.
jabez loko va n'wi neya mavito they called him jabez because he was bare in pain ne that name ri fike ri n'wi tikisela and then until he prayed that god bless me indeed you understand ne the blessings has to manifest you must pray for the blessings to manifest upon your life there is a people that you find kuri now you, you mi tshama mi kuma leswa swo mi va kusuhani no reacha something and then something happen swi swi swi crasheka swihi leswiyani ne you are about to sign a contract loko sele two days contract yi fika va ku sende message va ku there is a prospect we are blocking this this one is suspended because of this ku na a spirit that is delaying you matwisisa which you must deal with there is some spirit that you must pray jesus kun'wana fika ku ri ku na moya yin'wanyana a hi swi koti ku yi casta hi nga ri ka fasting

and see if i don't open the windows and pour blessings mm. so swi ya hi n'wina ku how do you do it god can talk to you let's say mi le ku fambeni la patwini you meet someone on the robot spirit xa vulavula ku ri let me give this person i don't have but let me take this five friend ni n'wi nyika if you give that person mi nga kuma ku loko mi suka laha swa mani a fika mi nyika something Ku nga va nga ri mali but there is an access which we call it an access to a destiny helpers. I, I used to do mina ni ni na ripfumelo rin'wanyana. I tell people ni ku loko no lava ntirho I can apply two months is too much ni nga se kuma feedback but kona munhu loyi a tekaku five years a kha submita cv a nga se kuma nchumu ku va ku ri na mimoya there is some spirit that you must deal with kumbe u fanelaka u tisolva ku va u kota ku swilo swa wena swi pfuleka kumbe vo tala hi tikisela hi mavito lama hi nga nyikiwa wona mm. yo
mara mina mina ra mhe mukateko e mara mi kombaka a wu lo katekeni jehovha swa ndleka sweswo mi kuma ku vito ra wu i mukateko leri nga le xitifiketini mm. mara loko va fika le va vitana mavito ya wu va ku vitana xisiwana swi tele ngopfu sweswo so ku va ku ri na ti-altara to karhi that sometimes hi toho ti hi holdaka of not us ku ri hi ya mahlweni na vutomi yes mm.
hi kha hi khe hi ku yi songi songi um mfundhisi ku ri a ni twangi na ku loko hi sungule hi five past three yes wu hindini nkarhi muni sweswi Exactly. phela ni me
Hi tihisa nga hi ndlela yaleyo. ni kombe ku nyi- ku nyiketa mfundhisi at least three minutes ne Mhm. ku mi chuma yi three minutes Loko mi ri na yona.
vulani swin'wana swin'wana hi three minutes Hi three minutes. Why Okay.
can you You can okay? motivate Or if ni ma you want to nyika motivate. hint ya ku you can motivate faith Anyone. anything about faith about faith anything. patient ni yi nyika mina hina kumbe hi nga suka hi te vha okay yes yes ni nga yi kuma nyana eh eh just a second ne yeah so hi ta kota ku nghena a ya ya se loko so ku sungula leswa swo se ku ku ta lava fire fire fire la ko kwala ku ri ya ta fala a yi
no um i would like to touch um two or three things, people of God, né? Amen. and then um, so that we close. Yeah, man. Look, oh, yeah, yeah, yeah, le ka ka John 10 mm. verse 10. Bibele e fika e fika e ku ri Sathana u tela ku dlaya, ku yiva na ku lovisa. Yeah. That means the agenda of the enemy is to take you down. Yeah. The gender of you not moving, or, or the gender ya Satan is to you see you not moving. Yeah. The gender ya Satan is to see you unga progress avuton'wini. Mara loko hi hlaya ya hasinyana ka yona yi fika yi ku maranata for you to have life. Mm. Ivi loko ya hi hlaya le ka va book of of of let me just quote it this one it's on the book of first peter chapter 5 verse 8 leyi vulavulaka hi ku ri nala u le ku hungahungeni ku fana na nghala leyi bongaka leyi lavaka munhu wun'we ku va yi n'wi bvanganyeta so nala it's out there searching for one person to take, down, to take that person down but what Whatever lexi xi endlekaka, what you must remember is the word of God. Xikwembu xi ri yini hi vutomi bya wena? There is some certain promises that are there in the word of God that you need to access. For example, we can talk about the book of Jeremiah. Jeremiah yi vulavula hi timhaka ta ku Xikwembu xi ri, for I know the plans that I have for you their plans to prosper you so don't deal with the mind ya ku satana u tela yini the only thing that you must do is to check loyi a taka eka wena ku ri u va na vutomi so loko a fika ka wena a fika a ku I know the plans that I have for you. The plans to prosper you. So now you have what? Uva u karhi u swi tiva ku ri Xikwembu laniwani ne se xo lava ku tirha in regardless of what ku na ti-situation tin'wanyana loko u ti languta u va u ri ka dry season xikwembu xi fika xi teka ezakiyele ka ezakiyele 37 xi fika xi n'wi yisa eka ndhawu leyi a ku ri na marhambu yo oma marhambu yo oma ku nga va ku ri a situation that is there evuton'wini bya wena the dryness ya ku u nga kumi ntirho the dryness ya ku u nga kumi vukati van'wana a hi timhaka ta ku vukati a wu byi kumi i timhaka ta ku the enemy knows ku loko wa nghena vukatini swilo swa wena swi ta pfuleka there is a certain blessings that comes with a marriage he who find a wife found a good thing and obtain favor from god so if there is a favor that's coming with a marriage it means satan will fight that favor ene mina se ni hengana vanhu lava nga cata so now so now loko hi ya heta bibele yi fika yi vulavula na ezekiel hi ku

marhambu ku sungula ku va na mpfilumpfilu when the blessings of god are coming into your life there will be a people that will start talking when these people say you're getting married they will begin to mention all your ex when the time for season ya ku u kuma ntirho se ku ta leswi a swi umbundluseriweni ku va a kuma ntirho so loko ti-blessings ti fika kumbe the dryness yi yi hela evuton'wini bya wena there will be a noise so you must not listen to a noise listen oh my god kota revelation yin'wana kumbe swi tshama laha ah you know you are activated something can i get a wiper Eh, Boy, we should have the election. Ay, ay, futhi bayibhalile, Ah, bayibhalile, bye, bayibhalile. bye, bye, bye. Ay, ay, ay. Thank you so much, Pastor, for tuning in. Eh, the revelation kombe mi ni byela yona loko ku ri ka yi ri ya mina mi nga yi tumbeti and and and and and, and Eh. thank you so much and then na lava nga ta lava ku pastor va vuya kambe hi topic yo karhi a va vuli kwala na lava va lavaka ku ku twisisa kahle pastor ma endla wanuna ni wanuna hayi a ni endli sweswo a ni Okay. ku ma endla
a na na ku Kumbe na lava endlaka wanuna ni wanuna maybe a hi ta ku va tata you know Ku ve ra va one endli. thing one thing ne a a ni swi lavi ku tikuma ni ri kusuhani ngopfu na e mi lava kwele ka distance mm. sweswa swa ka distance ha sise mukato ka bu so hi ri tihu leriwani hi ri tihu leri ni ri mfundhisi ne mcato wa gota chavisa lowu taku haleluya na u twa la moyeni la bless that haleluya I, I, I connect you see one thing one thing that one, one thing that makes me happy ne

hi vuyi hi episode yo hisa ni xoko mi twini ti-comments tsena ti-comments loko mi lava ku basisiwa kun'wana na kona sendani kwalaya then will check it from there ta make sure ku pastor tlhe va va ta basisa ku na kun'wana mi swi twisisangi se mi kata khansela swinene until we meet again next week mi va na nsoto wa kahle kwala mi hi langutaka mi ri kona mi nga rivali ku swi tolo na swibumabumelo Mi nga welcome ku mi hi sendela ku hi kota ku improver la hi faneleke hi improver kona. Ni karhi ni famba na mana tatana Mdaka a nga ha ri Drey tatana Mdaka mi swi twini Yeah. ntoto wa ring.
I vo tata. Danko. Thank you.